Gadyrly tomaşaçylar üns beriň! Biz yzygiderli alty hepdeden bäri şu wideoulog proýekti çekip we çykarýas we ýakynda has gyzykly, tolgundyryjy, güldüriji, gahar getiriji masştabny proýektleri şu Indie Musica ýutub kanalynda görüp bilersiňiz. Ýöne şu wagt siziň wajyp bir etmeli işiňiz bar. Ilki bilen kredit hökmünde kanala agza bolmaly. Soňam wideolara islendik bir aktiw bermeli. Tapawudy ýok, laýk, dizlaýk, teswir, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, göwnüňizden çykan islendik aktiwi bermeli. Sebäbi her bir zadyň öz bahasy bardyr we wagtynda özüňden bilip tölemeseň, ertir başga bir ýerden iki-üç esse bolup,

Ýatdan çykdy.
Dewuşka aýalyň ýa gyzyň çagalar ogluň birisi barmy.
Hiç kimemem ýok dewuşkamam ýok hiç zadam ýok şu wagt aýalymam ýok çagalaram ýok boş. Näme bar. Hiç zadam ýok şu wagt iş diňe iş trenirowka öý bar. Nirde işleýäň.
Menmi Merterde? Ýa dostuň? Dostumam Merterde işleýär menem.
Tekstil fabrikadam? Magazinde.
Näli magazin? Em baş.
Em baş magazin.
Näli em baş satýaňyz?
Şu em başlamyz hem biz şu ýerde şu taýdan geldi. Diorda işleýäň?
Hawa şu giýen em başlamyz hem biz şu taýda. Dior, liboy marka, bar bermeli.
Brend. Näli trenirowka edýäň, nirde edýäň? Trenirowkany Sadat derede etýän Beýlikdüz tarapda. Trenerim hem Azamat Kaşymow, dagestanly. Soň trenirowka şoň ýaly.
Bilişime görä, ýagny seniň treneriň Habibiňem treneridi bir wagtlar. Ýok Habibiň atasy atasy trener zady bolan trener bolan biziň trener. Abdulmanap Nurmagomedow meň häzirki trenerim trener bolan wagtynda Habibiň şu meň trenerimiň şolaň trener bolan. Habib bilen ýaşlygynda bile trenirowka edende. Uzakrak garyndaşy meň trenerimiň-de.
Seniň häzirki treneriň Sendenem Habib ýasajak bolýa, dogry dämi? Nesip indi geljegi görýäs indi nähili bolsa şoň ýaly bize trenowkamyzy edeli ýaryşa çykaly diňe nesip bolsa gazanaly git baran ýere ga baraýan ýere çenli gideris enşalla nesip bolsa.

Indi häzir ýenem indika nesip bolsa oktýabrda boýumyz bar. Türkiýede, Türkiýäň niresinde belli däl. Oktagonda çykmaly. Soň nesip bolsa ondan soň görýäs, может, Eagle FC-ä çykýan Habib Nurmagomedowň organizasiýonda. Nesip bolsa. Ondan soňam görýäs, haýsyndan gelýär zat, kontrakt. Oňa görä zat etýäs-de. Jogap, jogap berýäs trenerim. Gepiň gysgasy boýy men özüm zat etmeýän. Men trenerim trenerim zat etýär, çözýär.
Ýani treneriň seniň menejeriň. Owa men menejerim. Şo çözýär nirde boý bar, haçan bar. Menejerim da hem menejerim hem trenerim.
Treneriň saňa pul berýärmi? Trenerim de organizasiýam berýär.

Näçe manat gazandyň? Äý o sekret bolsun. Müň dollardan köpmi azmy? Şoňa ýakynrak.
Bu bu peru boý bolany üçin.
Başga boýlaryňdan pul gazanaňok. Indi nesip bolsa indi zatda bar. Şu oktýabrdaky.
Trenirowka edeniň üçin pul alaňok. Ýok, pul alamok trenirowka edenim üçin. Pul berýäňmi?
Ýok.
Pulam beremok, hiç zat trenirowka etýändim.
Treneriň onda bende näme peýdasy bar? E trener indi zat Ýa zat etýä indi gelen başga okuwçylar bar, nep, naprimer, täze gelenler bolýa. Kän otaýda diňe men däl, sanakly bir hemmesinden almaýa däl, sanakly bir iki-üç sanysyny almaýa. Senem şo hatarda. Şu almaýanlaryň hatarynda hökmet baka.
Senden pul almaýan bolsa näme alýa? Mendenmi?
Hiç zat. Trenowka etdirýä.
Muhna saňa öwredýä.
Hawa indi näme ýaryşa çykýas. Näme başga näme indi. Bir zatlar diýip gorkuzdyňmy ýa?
Ýok, o meni gorkuzan bolmasa men treneri gorkuzyp bilemok ha. Trenere gorkýan adam däl öňem ýa.
Habibiň nomeri barmy. Ýok onuň nomeri ýok paka.
A wapşe ara gatnaşyk barmy. Ara gatnaşyk ýok oň ýa wapşe zat ýok Habib bilen meň trenerimiň arasy bar meň aram ýok.
Çerez adno rukopajatiýe sen oň bilen tanyş. Owa ýöne iň gowy fanaty men diýsede bolýar Habibiň.
Sen Habibiň fanaty ýa Habib seniň fanatyň. Ýok men men Habibiň fanaty.

Arzuwlar listiňde Makgregoryň feýsine kakmagy želanýaň barmy? Haýsy feýsine?
Feýs, ýüzüne.
Aý ýok, aý Makgregora maňa hem degeniok, menem oňa dejek ýöne. Gowy adama.
Ýoldan bir ýerde görseň kakarsyňmy? E, olam aý ýöne padarka däl-ow, erkek merkeme kakdyrar ýaly. Bizi kakmasa-ow bu boldy-ow.
Futbolda? Futbolda kakarno. Futbolda mı? Hmm. Problema da futbolist o bu şu.
McGregor mı? Men o. Bıvş futbolist mi sen? Oo.
Futbolam gatnadym, basketbolam gatnadym. Iň soňunda göreş bilen galdym. Soň göreş trenowatka edip galdym. Indi bu kişi göreşçi boldy-da. Indi göreşçi.
Göreşden soň näme geçeň? Göreşden soň MMA-ýa geçdim men.
Häzir göreşde ýa MMA-dama? Ýa ikisem bir zatmy? Häzir MMA ýöne Türkmenistanda sambo trenowatka etýärdim. Göreşdä şu sambo. Häzir indi MMA. MMA-den soň näme? MMA-den soň tahta samolýot. Dogry. Başga zat ýok.
Tahta samolýot diýeniň nire o? Şu tahta samolýot bolýar, bilýär käbiri.

Altmyş ýedi, altmyş bäş, ondanam az bolýar. Bir gaýrat etsem, menem elli ýediýe düşüp bilýän. Bir gün bir zatla nahar iýmesem, elli ýediýe düşýän. Men bilen adin na adin oktagonda çykýaň. Aýýo.
Dogry. Oňa taýýarlanmaly konkretno.
Men taýýarlan men çykýan. Sen taýýarlykly. Ýok.
Men taýýarlanmaly sen bilen çykjak bolsam. Sen

Ona owa senden prosta tak taýak iýen muçy gowy pul alyp.
Diňe maňa pul berseň men utulýan.
Saňa pul bersem sen utulýan? Owa. Uçup pul bermeyin de sana şu normalny ortadak boy göreli kim utya kim utulya. Şat kitaya kecek de. Çötki janym şony isläp otyrda taýak iýeniň üçi goý.
Trenirowka edýän ýeriňde näçe adam bar? Näçe kişi bolup trenirowka edýäňiz? Bir zalda zat sagada görä sagatlary bar. Daň bilen dokuzdan on ikä, on bir, on ikä çenli bar. Abetde üçden bäşe çenli bar, bäşden ýedä çenli, sekizden ona çenli. Şoň ýaly men

Stambulda näçe ýyldan bäri? 2018 on dokuz ýigrimi ýigrimi iki paçti dört ýyl.
Dört ýyldan bäri trenirowka edýäň we tekstilde işleýäň.
Owa dört ýyldan bäri trenirowka işleýän, iş, işden soň trenirowka. Reski gije saat on iki, birde öýe gelýän.
Näçe manat gazanýaň tekstilden?

Eým bar şoň ýaly zat dwiženýa bolmaýada wapşe gözüň doýýamy bilemok. Gözüň öňünde kän bolýar. Saçy ýykylyp zaýyp ýatanlar da kän bolýar.
5000 teleden geçem aýlan. Geçýär, kim 5000 tele indi hazir oň ýaly 5000-den geçýär. 10 müňden geçýärmi?
Ýok, 10 müňden geçen o. Ortaragy. Şo ikisiniň ortasy da 5000 bilen 10 000.
Stambulda ýaşaýyş näle?
Indi näme diýsem gerek türkmen. Stambulda gowy, normalny. At duşy.
Geljekdäki 5 ýyl, 10 ýyl şu taýda ýaşajakmy?
Indi göreriz indi haçana çenli bärde indi muşt 2026, 27 plana paka gitmek niýetimde ýok. Şu taýda paka. Şu taýda işläp, trenirowka edip, soň göreriz näl bolýar.
Wajyp soraglara geçýäs. Saçyňy kime aldyrýaň? Saçymy dogry gelen ýerde. Sen kime?
Näme işleýäň o? Be, mikrofon hem basma. Şu? Sen kim?
Kamera nerede? Kamera nerede? No.
Ey, Ýalt gulak. Ýalt gulak. Bilokma ýarty gulak. Sen kim? Sen kim?
Menmi? Baýar Semamy.
Her hili adam göreňe. Kim o?
Mä palon ýamaly gideý. Nämede galdyk? Saçyma. Saçyňy kime aldyrýaň? Saçymy dogry gelen ýerde aldyrýan. O adamlar ýaly o taýda aldyryp, bu taýda diňe şo taýda. Dogry gelen ýerde, haýsy ýerde oçur bolmasa şo taýda. Oçur az ýa arzanrak ýer bolsa şo taýda aldyr.
Strişkaň diňe modny, stilni, moladežny.
Indi Kim alan bolsa hem eline bereket.
Kim aldy ya soňky sapar indi ýadynda hem ýok. He- Her sapar her ýerde aldyrýan aga. Hä öýüňe aşagynda galypdy. Aga.
Ýatdan çykdy biri. Ýarty glas. Ey, baryp gitseň şurada. Ha, dowam edes.

Sen gorkma brat. Meniň ýanymda telekrany çil bar.
Şu teni hwateni bäri tarap oturýan az men tarap. Ştoý. Aýra oturdyň öňüni ýapdy. Bundan iýje, taýk süýşüp gözüm.
Tort näle, süýjümi?
Moşny. Ýöne mundan iýip göremok duran. Iýip gör brat.

Hany göreleni.
Habib mi ya Makgregor? Habib.
Habib mi ya Toni Ferguson? Habib.
Habib mi ya Jackie Chan? Habib.
Habib mi ya Döwlet Can?
İkisi de. Yo birisini saýlama. Yo indi azı sat ikisi de. Indi biri Habib biri bizim Türkmenimiz. İkisi de.
Habibmi ýa Döwletjan?
Ikisi-de.
Birisini saýlamaly brat.
Habib.
Habibmi ýa men?
Sen.
Kerpiç bar wagty eliňden her zadam gelýär. Kerpiç alaman diýseňiz, satýas. Ýagny rozygryş edýäs. Kim adin-adin çykjak bolsa, We kim utup bilse şoňa kirpiç padarka berýäs.
Iki sany kerpiç hem mende. Beton, türkmen kerpiç.
Dünýäde adamlaryň arasynda stereotip bar. Ýagny sportsmenler hemmesi tupoý diýýärler. Ýagny samsyk diýýärler-de. Zala köp wagt udilýat edip, okuwdan biraz galýar diýip pikir edýärler. Şo stereotipi dawaý pozup göreli. Dawaý sapada.
Iki goşmak iki näçe bolýar? Dört. Dört goşmak üç näçe bolýar? Ýedi. Tablisa Mendileýewadan otuz altynjy element haýsy? Boldy.
Durdy bärde. Ýüz köpeltmek ýüz näçe? Ýüz köpeltmek ýüz iki ýüz. Dogrumy?
Geljekdäki maksatlaryň, ýagny haýsy derejä barjak bolýaň, nämelere ýetjek bolýaň, umytlaryň.
Geljekki maksadym nesip bolsa,

Hytlara näli seredýäň?
Haýsy hytlara?
Ýagny instagramyň bar. Aýtmasa, instagramdaky wideolaryň montažmy?
Montažmy haýsy? Wideolaryň, wideolaryň bar bende uruşýan. Kim olary montaž ediberdi?
Özüm. Özüm olary.

Biziň görýän tomaşaçylara, heýterlara, agzalara, ýagny prosta zritellere hemmesine, kim görýän bolsa hemmesine bir aýtjak goýjak maslahatyň ýa arzuwlaryň nämde bolsa bir zatlar aýtjak bolsaň şu wagt wagty.
Näme diýeýin indi.

Men şoňa göre gep gürleşerin.
Bize lýuboý wagt bize bekarmanda bize tekstilde zatda işlemeýäs. Ýedi ýigrimi dört ýarty gulakda oturýas dana. Süýji süýji samsalardan, süýji süýji tortlardan, etli etli fiç samsalardan. yssy-yssy palawdan iýip, şu taýda oturýas. Gaýdyp oturmaň, gidip oturmaň diýip durapdyr.
Biz gitmeýäs-ä, şu ýerde galýas, ýaşaýas biz Ýartygulakda. Bize ýaly ekme arasy ýemeýärler bular-a. Şonuň üçin
biz boş, lýuboý wagt, lýuboý gün.
Boldy, men gürleşeýin, subota bolarmy, subota.

Alty ýa ýedi.
Konum atýan oňa salat bere.
Biz ýanymyzda pul alyp baralymy ýa sen muhna taýak iýeň? Näme meni urmak üçinmi ýa? Ýok muhna taýak iýene o problema däl. A indi gör özüň alyp geljek bolsaňam alyp gel.
Birden peredumyt etseň alýaň puly dordem. Oba birden indi zadym üýtgäp galsa alyp bilýän-dä. Sen altyn jüne çenli taýynlanyp ýetişýäň.
Indi ertirden başlaýan-ow, sen geljek bolsaň, ýöne bir azajyk ara gerekdi dagy, saňa taýynlanmak üçin kän wagt gerek. Güýçli sopernik aga. Boldy onda, nesip bolsa, indiki bölümde belki ýeri ýetişsek. Şu altyn jünmi? Ýa şu altyn jün, ýa indiki altyn jün. Eger şu altyn jüni biz çeksek, indiki bölüme çykýar, indiki hepde çykýar. Eger bu hepde ýetişmesek ondan soňkyda çykýa. Karoçe garaşyň ýakyn wagtda çykýa.
Boldy. Garaşyň çykýa ýakyn wagtda. Sö. Boldy. Sagja bol brat.
Senem sag bol brat. Saglykda görüşeli.